Pathian Thu Thianghlim i lo ngaithla ang u, Genesis bung sawm leh pariat, Abrahama hnena fapa pek tiang. Abrahama chu chhun ni lum lai taka puan in kawngka bula a chhut laiin Lalpa chu mam resa saw kiangah te chuan a hnena a rawn in lar a, tin a han dak a, a en a. Tin ngai teh, a zawn lawkah chuan mi pathum an lo ding reng a, tin a hmuh veleh puan in kawngka ata chu anmahni lawm turin a va tlan a. Daisy in chivai a buk a, Ka pu, mi khawngaih theih chuan khawngaih takin i chhiah hlawh hi mi kal pel lul suh ang che u. Tui tlem tal rawn la se la, in ke ti sil u la, thing hnuaiah hian chawl teh rih u. Chhang tlem tal ka va la ang a, in thinlung ti har ang che u. Chumi hnuah chuan in kal zel dawn nia, chumi avanga in chhiah hlawh hnena lo kal hi in ni zawk ang a, a ti a. Tin, anni chuan, I sawi ang chuan va ti rawh, an ti a. Tichuan, Abrahama chu puan inchhungah sarih hnenah chuan a lut thuai a. Rang takin chhangphut diptap teh khawng thum siam la, hmet la, chhangperah te siam rawh, a ti a. Tin, Abrahama chu bawng rual lamah a va tlan a. Bawng no nalh tha zet hi a rawn la a, chhiahhlawh hnenah a pe a. Tin, ani chuan a lo siam thuai thuai a. Tin, nute tui khalte. Hnute tui te, bawng no sa siam te chu a la a, an hmaah a va hlui ta a, tin, thing hnuaiah chuan an kiangah a ding reng a, an ni chuan an ei ta a. Tin, an ni chuan a hnenah, I nupui Sarikhawiah nge awm? an ti a, tin a ni chuan, Sawpuan inah sawn, a ti a, tin a ni chuan, Hun hi a lo thlen leh tikah chuan i hnenah ka lo kal leh ngei ngei ang a, tin ngai teh, i nupui Sari chuan fapa a nei ang, a ti a, tin, a hnunga puan in kawngka bul atang chuan Sarin a lo hria a. Abrahama leh Sari chu upa tak, tar tawh tak an ni a. Hmeichhe dan pangai chu Sari chungah chuan a reh daih tawh a. Tichuan Sarin, Tar ka nih tawh hnu hian lawmna ka nei ang maw? Ka lalpa lah upa tawh bawk sia tiin a rilruin a nui a. Tin lalpa chuan Abrahama hnenah, Engatinge Sarin kei tar hian fa ka hring em ang maw? tia a nuih. Lalpa tan thil reng renga harsa lutuk em ni? Hun ruatah hun a lo thlen tikah chuan i hnenah ka lo kal leh ang a, tin Sari chuan fapa a nei ang a ti a. Tichuan Sari chuan ka nui lo tiin a phah a, a hlau si a. Tinani chuan awi lo loh tur i nuih ngei kha le a ti a. Abrahaman Sodom khaw tan a dil. Tin mite chu chuta ta chu an tho va, Sodom khaw lam chu an en a. Tin, Abrahama chuan mahni thlah turin an hnenah a kal ve a. Tin, Lalpa chuan, Ka thil tih tur hi Abrahama lakah hian ka zep a ngem awk. Abrahama hi chi ropui leh thilti thei tak a lo la ni ngei dawn a. Amah chuan khawvela chi tin an la thaw veng dawn si a. Lalpa kawng an zawh theih nan a hnua a fate leh a chhungte thil fel taka ti tur leh rorel anga ti tura thu a pek theihna turin a ni chu ka ruat tawh si a. Chutichuan, a chungchang thu, A sawia chu Lalpan Abrahama chunga a thlentir theihna turin a ti a. Tichuan Lalpa chuan Sodom leh Gomorrah khuaau thawm chu a nasain an sual nasa em em ngei mai. Tunah ka zuk ka langa an au thawm ka hnena lo thleng ang ngei hian an ti nge ti lo ka en anga. An tih loh chuan ka hre mai ang, a ti a. Tin, mite chu chutata chu an hawi a, Sodom khaw lam chu an pan ta a. Abrahama erawh chu Lalpa hmah chuan a la ding reng a. Tin, Abrahama chuan a va hnaih a, Mi felte chu misualte zingah i ti boral ve dawn em ni? Khaw chhungah chuan mi fel sawmnga tal an awm mahna, a chhunga mi fel sawmnga awm teh avang chuan khua chu zuah phah lovin i ti boral dawn em ni? Nang em chuan chutiang chuan mifelte chu misualte anga an awm ve na tur a, mifelte chu misualte zinga tihhlum ve mai te chu i ti awm em si lo va, nang em chuan i ti awm em si lo, lei chung zawng zawng roreltu chuan fel takin a ti dawn lawm ni? a ti a. Tin Lalpa chuan, Sodom khaw chhungah chuan mi fel sawm nga pawh ka hmuh chuan anmahni avang chuan khaw pumpui chu ka zuah mai ang, a ti a. Tin Abrahama chuan, Ngaiteh. Kei vai vut leh mai vap mai hian Lalpa chu ka be bawp ta sa che. Mifel chu panga in sawm nga an tling lo a ni mahna. Panga a an tlin loh avangin khaw pungpui chu i ti boral dawn em ni? a ti a a chhang a tin a ni chuan. Chutah chuan sawm ni leh panga pawh ka hmuh chuan ka ti boral lo vang a ti a tin a ni chuan amah chu a be leh zel a. Chutah chuan Sawmli chauh i hmu ni mahna? a ti a tin a ni chuan. Sawmli avang pawh chuan ka ti boral lo mai ang a ti a. Tina ni chuan, Aw Lalpa chu thin ur suh ang che. Ka han sawi leh teh ang, chutah chuan sawmthum chauh i hmu a ni mahna, a ti a. Tina ni chuan, Chutah chuan sawmthum pawh ka hmuh chuan ka ti boral lo mai ang, a ti a. Tina ni chuan, Ngai teh, Lalpa chu ka be bawp ta sa che. Chutah chuan sawmhnih chauh i hmu mahna, a ti a. Tina ni chuan, Sawmhnih avang pawh chuan ka ti boral lo vang, a ti a. Tina ni chuan, Aw Lalpa chu thin ur suh ang che. Vawikhat. chauh chuan ka han sawi leh teh ang. Chutah chuan Sawm chauh i hmu a ni mahna, a ti a, Tinani chuan Sawm avang pawh chuan ka ti boral lo vang a ti a. Tichuan, Lalpa chu Abrahama nen an inbiak zawh ve leh chuan a kal ta a, tin, Abrahama chu ama awmna lamah a kir leh ta a. Lalpan kan Bible changchhiar te, ngaithlatu zawng zawng te tan mal min sawmsak leh theuh rawh se. Amen.